Татарстан Республикасында Туган телләр һәм халыклары бердәмлеге елы һәм безнең бөек якташыбыз Габдулла Тукайның тууына 135 ел тулу уңаеннан бүген Арча җирлегендә республикабызның барлык төбәкләреннән әдәбият сөюче, китап кадерен белүче милләттәшләребез иҗат әһелләре җыелды. Арча ягы татар халкының сөйләм һәм әдәби телен саклаган, татар мәгърифәтенең һәм татар әдәбиятының Габднасыр Курсави, Шиһабетдин Мәрҗани, Шәмсетдин Күлтәси, халкыбызның бөек шагыйре Габдулла Тукай, халык язучылары Гомәр Бәширов, Мөхәммәт Мәһдиев, Гариф Ахунов кебек талантлар, зыялы шәхесләр үсеп чыккан данлыклы Казан артының үзәге. Без аны икенче язучыларыбызның Мәккәсе дип тә атыйбыз. Без сезне бай тарихлы, мәдәниятле, мәгърифәтле, эзле, тарихлы Кунакчыл Арча төбәгендә күрүебезгә чиксез шатбыз. Әдәби марафон, әдәби сабан битүге чараларының безнең туган телебезне саклауда, телебезне камилләштерүдә, рухыбызны ныгытып, сәламәт яшәү рәвешен киң җәмәгатьчелеккә танытуда йогынтысы, әлбәттә, бик зур.

Арча ягы ул үзенең шәхесләре белән, үзеннән чыккан шәхесләре белән, үзенең булган халкы белән, тырыш халкы белән, алдынгы җитәкчеләре белән, зур хезмәте белән республикада үзенең матур урынын алып тора. Бүгенге бу әдәби марафонның мондый форматта узуы тагын очраклы түгелдер, чөнки Арча, үзенең әйткәнемчә, ул милли як, ул матур як һәм Казаныбыздан ерак күп ерак булмаган матур яр. Бүген биредә безнең бик күп шәхесләребез, бик күп шәхесләребез белән берлектә китап яратучы, төрле җирләрдән, республикадан, республиканың төрле районнарыннан һәм чит җирләрдән килгән китап яратучы, китапка булган мәх, китапны, телне яратучы кешеләребез җыелган. Әлбәттә, матур иттереп мондый очрашу ул үзе бер гомер. Очрашу, күрешү, аралашу ул бик кирәкле әйбер. Бик зур рәхмәт әйтәсе килә шушы проектны оештыручы безнең Раил әфәндегә. Аңа уңышлар телисе килә. Бу бүгенге чарада безнең балаларыбыз да катнаша. Безнең өчен ул да зур күрсәткеч. Минем бик зур рәхмәт әйтәсем килә Арча районы башлыгына һәм аның командасына, шундый матур иттереп, җылы иттереп каршы алуларына, шундый зур әзерлек белән, бик җитди карап, хөрмәт белән карап шушы чарага караулары өчен. Арча ул үзенең республикада аның әйткәнемчә үз урыны бар, ул мәгариф ягыннан да, мәдәният ягыннан да, спорт ягыннан да һәм башка яклардан да үзенең уңышлары белән аерылып тора һәм үзенең аның урыны бар, аның җитәкчесе хөрмәтле җитәкче, чөнки хөрмәтле, чөнки ул халык белән бергә бер юнәлештә, халык фикерен тыңлап, халык белән бергәләшеп эшли, яши. Бик зур рәхмәт сезгә, уңышлар сезгә, һәрберегезгә сәламәтлек, уңышлар, шушы безнең телләр елында шушындый чара ның үтүе зур шатлык. Хәерле көн, хөрмәтле

Ижара Түфәч белән очрашкач, мәйтәм, мин төшә торыйм, ә, бара торыйм. Килеп төштем Сабантуй урынына. Чын, Ижара Түфәч, менә теге җырда үткәрәм бит инде. Сез шундый Сабантуй кебек оештыргансыз. Бик матур, әле мин бик шатланам шушында килеп килүемә. Чыннан да, менә безнең республикада 170 тән артык милләт яши. Барыбыз да дус яшибез, кайсы милләт булмаска карамастан. Быел инде үзебезнең Президентыбыз Рөстәм Нургали улы Шушы без быелгы елны бит инде Туган телләр елы итеп игълан итте. Бик матур үтә, үтте, үтеп тә бара, үтә дә шушы тел, телләр. Бу Туган телләр елы булып кына шушы телләрне саклау булып быел гына калмасын иде, киләче елларда да шушылай дәвам итсен иде. Менә э, монда Раил әфәнде турында бер, бер ике сүз әйттеләр бит инде. Мин Үзем әле белмидер идем, менә Римат басманың рәтегендә утыра инде, ул миңа аңлатып кем икәнен, менә шундый марафоннар үтә, шундый бөтен икешәр, өчәр мең халыкны җәлеп итеп интернетта марафоннар үтә, шундый зур эшләр, чыннан да менә молодцы инде, бик зур рәхмәт инде татар Телен саклап калу, татар теле мохитен саклап калуда бик зур эшлисез. Менә марафонда ике меңнән артык кеше катнашса, аның бит әле семьясы бар, дуслары бар. Мин шушы марафонда унар, йөзәр мең кеше катнаша дип уйлыймын. Чөнки ул мин ул журналларны укыдым, Миллион татар дигән журнал, анда теге Россиябезнең чит төбәкләренә хәтта барып җиткән ул журнал. Бик зур эшли, сезгә дә бик уңышлар телимен. Бик зур бәйрәм.

Бу вакыйга минем өчен ул бик зур бәйрәм һәм сезнең өчен дә шулай ук бәйрәмдер дип уйлыйм. Чөнки бүгенге заманда, әйтәләр бит инде, китап укучылар сирәкләнде, азайды, язучылар күбәйде дип. Ләкин безнең укучыбыз бар, без аны белеп торабыз һәм. даими рәвештә китап укучылар, әдәбият яратучылар белән очрашып торабыз. Чыннан да рәхмәт Раил Атауллинга шундый зур тантана, күренмичә әйтәм, тантананы оештырганы өчен һәм аңа ярдәм итүчеләргә рәхмәт. Яшерен батыры түгел, бер сүзе бар, дөнья белән бары бер компьютер экранында, компьютер экранына карап отырышылар түгел, китап укучылар идарә итә. Бу чыннан да шулай, чөнки бөтен дөньяның Фикере бөтен дөньяның акылы барыбер китапларга тупланган. Дөрес, алар, әлбәттә, инде хәзер интернетка күчте. Ләкин китап кадерен белүчеләр аның исен, кәгазьнең шупкыштырдавын, миңа кыштырдавыннан ләззәт алучылар әле бик күп һәм киләчәктә дә Алла бирса югалмас дип уйлыйм. Бер, ике, өч. Мин, Мифтахова Сиринә Илдус кызы. Туган ягым Балык Бистәсе. Шушы яктан, шушы туфрактан без. Шушы җирлекнең бөтен язучыларын күңелемә якын итәм. Гөлнур Архипова, Кадыр ага Сибгатуллин, Вазыйх Фатыйхов.

университетының филология факультетына укырга керә. Аннан 1994 нче елда районыбызның данлыклы Авыл офыклары газетасында баш мөхәррир булып эшли. Һәм инде аның шигырьләрен укып, мәктәбебез бусагасын атлап кердем. Аның шигырьләрен укып, мәктәбебезнең бусагасын атлап чыктым. Югары уку йортына кердем. Аны тәмамлап, Әлмәт шәһәренә эшкә киттем. Әйтергә кирәктер, шушында сезнең яныгызда үтә үзенең урынын бирмәскә атлыгып торырдай елгыр ат кебек мин үз урынымны бирмим дип торучы кыз шушы төбәктән, Балык Бистәсе төбәгеннән. Һәм әйтәсем килә, Балык Бистәм, минем туган ягым! Ай, хаилар да татлы як бит ул! Чын былбыллар оя корган төбәк, алтын төбәк! Сүзе хак бит ул. Җырларына керсәң, үз җыры бар, моңы үзгә, үзгә аһәңе. Тиңсезлектә юктыр бер тиңе дә, меңнәр бирә мондый бәһаны. Мәйданнарга кергән бил бирмәскә, бар җиңү өчен кергән ул. Көрәшчеләр исемен горур йөрткән, үз кадерен Үзе белгән ул. Дистә йортка үртсәң, өстәлендә өзелмәгән икмәк, мул табын, икмәк игә белгән. Бай яшәгән. Халкым белми аның зар чагын. Саный китсәң, саннар чуаланыр. Сөйли китсәң, акыл сөялер. Берәү генә минем балык бистәм, башкалар да шуңа сөядер. Син тиңсезем, минем алтын төбәк, халкың тиңсез синең. Гел үзгә, исән чакта оҗмах күрим дисәң, бистәләрне бер күр, кил безгә! Балык бистәм, минем горурлыгым, язмышларның бәхет чишмәсе. Тарихлардан бер кайтаваз килә, мәңге яшә, Балык бистәсе! Вазыйх ничек булдыңа? Вазыйх белән без бергә укыдык университетта.

Равил абый Фәйзуллин турында шуны әйтергә була, ул үзенчәлекле шагыйрь, ул киңкырлы укучылар өчен түгелдер дә бәлки аның иҗаты. Аның иҗаты әзерлекле укучыларга өчен юнәлгән. Ул бик кыска, кыскалыкка омтыла. Аның шигырьләре күбесенчә өчьюллык, сигезьюллык, япон шигъриятенә тарта. Әлеге шигъриятне хокку дип тә атыйлар, әлеге стильне. Шулай ук аны русларның Маяковский белән дә чагыштыралар. Равил абый 22 яшендә Татарстан Язучылар союзы берлеге әгъзасы була. Шулай ук ул 30 яшендә инде Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләген ала. Бик лаеклы бирәләр дип саныйм. Димәк, сайтларда дөрес мәгълүмат урнаштырылмаган. Искәрмә булсын. Равил абый Фәйзуллин хәзерге вакытта аңа 77 яшь, ул әле дә иҗат белән шөгыльләнә. Ул бик күп публицистик мәкаләләр яза. Әле күптән түгел генә Татарстан яшьләре газетасында да аның мәкаләсен күрдем. Аңлашылды, рәхмәт. Мин сезгә сорау бирәм. Әлбәттә, менә дөрес әйттең, ул Равил Фәйзуллин кыска шигырьләр остасы. Аның шигырьләре күп. Аның бер поэмасы бар, бик зур һәм ул безнең күренекле бер шәхескә багышланган. Нинди поэма ул? Тукайга микән? Көрә, көрәшчеләргә беләм. Аны Ансың озын шигырь дип атарга була. Болай зур теге эпик поэмасы Сәйдәш дип атала. Яхшы. Рәхмәт. Безнең өченче көнләшүбез. Игътибар, хәзер билгеле булачак безнең беренче, икенче, өченче урыннар. Ркаил абый ничек дип әйтә, бернинди, бернинди башка әйе, юк, болай түгел дип түгел. Ркаил абый ничек әйтә. Бер, ике, өч. Хөсәенова Нурсәнә Илгизәр кызы. Мин тумышым белән Кама Тамагы Каратай авылыннан булам. Ләкин анда берничә көн генә яшәргә туры килде. Ләкин шул авылда яшәсәм, миңа иң якын бөек шәхесебез бар, шул районда яшәүче, Кама Тамагының Олы Мөретхуҗа авылында яшәүче бөек драматург Туфан ага Миңнуллин. Ул минем өчен бик якын шәхес. Ул безнең Татарстанның халык шагыйре, драматург. Аны белмәгән, ишетмәгән кеше юктыр. Ул бик күп, бик күп әсәрләр иҗат иткән, бик күп пьесалар. Аның Әлдермештән Әлмәндәр, Әниләр һәм бәбиләр, кызлар кызык итәләр, гөргери кияүләре кебек әсәрләре барыбызга да таныш. Һәм шулай ук ул бик күп рыбагыйлар иҗат итә. Менә аларның рыбагыйларын яратып укыйм. Сезгә берничә рыбагыен укып китәсем килә. Күпме синең карашыңда серлелек, самимилек һәм дә әллә кемлелек. Бер карасам күзләреңә имәнәм, Бер карасам йөрәк тибә серлегеп. Мәһәбәтең тозак сыман, Үзең бикле, ачкычы юк йозак сыман. Шул йозакны ачалмый җиңәм инде, Сабагыннан өзелгән яшь кузак сыман. Яратмадың, һәр чак мыскыл иттең. Яратмадың рухымны һәм дә җисемемне. Тик шулай да яратты дип язып куйдым хәтирәләр дәфтәренә исемеңне. Менә күптән түгел генә аның туган көне булып үтте. Әгәр дә исән булса, анарга 86 яшь тулган булыр иде. 1935 елның 25 августында дөньяга килгән Хәсән ага Туфан. Туфан ага Миңнуллин. Шулай ук аның бөек, бик талантлы артистка, Камал театрында эшләгән иде, хәзер инде бакыйлыкка күчте, ул Нәҗибә Ихсанова. Рәхмәт, мин сорау гына бирәм. Син дөрес әйттең, Туфан абый драматург кына түгел, ул шагыйрь дә, рубагыйлар остасы. Һәм ул прозаик та. Ул менә теге хикәяләрне кайдандыр бармактан суырып түгел, ә менә кая барса да кемдер аңа сөйләгән, булган хәлләрне язды инде ул. Һәм аны кайтып язып куйды бер дәфтәргә. Ул дәфтәр нинди тышта, нинди тышлы булган? Әйтегез. Нинди төс? Тышы нинди төстә? Ә кызыл төстә. Нәрсә дип аталган?

Кушыгыз. Ай, кушыгыз. Өченче урын уртадагы кызыбызның исеме Зәлинә. Чөнки Равил Фәйзуллинның бердәнбер поэмасын белергә тиеш идек сез.

Сабантуй батырына сөлгеләр белән әдәби Сабантуй батыры. Менә фанаткаларың синең. Менә бу сөлгене без күптән күргән идегез, ниһаять аның иясе булды. Котлыйбыз. Минем өчен җан аткан тамашачым һәм инде минем көндәшләрем дип әйтмим, дусларыма әверелгән. Көндәшләрем инде барыбер дә зур рәхмәт сезгә. Һәм зур рәхмәт оештыручыларга, зур рәхмәт Әлмәтемә, зур рәхмәт Арча ягына. Мин бит әле Арча килене дә. Зур рәхмәт! Һәрвакытта менә бер шигырь әйтәсем килә. Үзем язган шигырь. Рәхмәт сиңа, Нием, мине тудырган өчен. Күкрәк сөтең белән сыйлап, төн йокың калдырган өчен. Рәхмәт сиңа, әнием, тәрбияләп үстергән өчен. Балам диеп мине һәрчак иркәләп сөйгән өчен. Мең-мең рәхмәт әйтәм әниемә, изге җан булган өчен, кайбер әниләр кебек ташлап китмәгән өчен.